ine ndinoitwa previous kamonera muno matiri munharaunda munoitwa mutrafalga muno munotoni dambudziko randiri kusangana naro pamusoro pemwana wangu nderekuti mwana wangu ane mafitsi Zvaine mapitsi, mapiritsi aanomwa anoda chikafu chakawanda. Zvaanoda chikafu chakawanda inini handina kwandinokwanisa kuchiwana. Ndanga ndichibatsirwawo nevamwe vemuchechi ndinopinda Roman Catholic. Asi iko zvino izvi unoona kuti vanhu vakaomerwa rubatsiro rwuye rwaarushoma. Saka iko zvino izvi dambudziko randasangana naro ndiro kuti mwana wangu apera zvaaita kusvika pari zvino. Chikafu chiye handichakwanisa kuchiwana. Kuti ndiende kunoshanda hakuna kwandinokwanisa kushanda nokuti hakuna kwandinokwanisa kusvika nemwana ndichisvikomuradzika sezvaari. Rimwe dambudziko zvekare randiri kusangana naro ndiro kuti mwana wangu munhu anozviitira mabhurugwa ake mwana wekuti ndinotarisira kuti ndikakwanisa kuwanawo mapamba ekuti ndikwanise kumupfekezawo uyezve ndikwanisewo kuwanawo kana paka tisunungukewo pokuti ndikwanisewo kugarawo nokuitawo mapurojekiti akasiyana siyana kuti ndisarambe ndichikumbira rubatsiro kuruzhinji rwezimbabwe ndadzwa muchitaura kuti muda kuti munge muri pakasununguka pe mukaonawo pakasununguka pekugara pano pamuri kugara pasi pamba penyu ndinotenda pasi pamba pedu pamba pandiri kutochengetawo saka iko zvine zvindakatarisa muridzi wemusha akauya akasvikogadzira musha wake sezvamuri kuona izvi hmm. pakanga paine tuchibago twakanga turipo twakabva twasvikobviswawo zvekuti iko zvine zvi tuchibago twacho hapasisina pakuti ndinotarisira kuti ndandakatarisa kuti ndichawana chikafu hapasina pakuti ndichatarisa kuti ndichawana chikafu saka nditori munhu ndakatongoomerwa
manga makaarima kuti munge muchiwanawo chekudya nekubatsirikana saka chikafu chaanodya chikafu chakaita sei mwana machiremba vakati chii ndikuona kadhi rake riri panapa machiremba vakati chii vakati anodya chikafu chakaita sei machiremba vakanyora mukati mechikafu chaanofanira kuti adye awane mm. nokuti pari zvino izvi vari kumbozamawo kumubatsira kuchipatara kunoti hospital neplampinat asi ndikuona kuti plampinat yacho iri kubatsira hayo asi mwana haasi kukwanisa kuti achidye mwiri wake ari kungoramba akaderera Ndofunga iko zvine zvi ane 7 and half asi pama kgs ake anoita 10 kgs. Ane 7 and half years dzekuberekwa. Eh, ndowatinoita. Asi ane 10 kgs. Eh, dzeko pauremu wake. Eh. Zvino kuti pari kushota kudya. Eh. Hapana. Eh. Baba vemwana vari kupi? Baba vemwana uyu vari kwa Mutoko. Takasiyana. Maringe nedambudziko irori zvekare nokuti ndakatarisa uyu mwana wechipiri pahurema. Saka zva bata mwana wokutanga achiparara achizobata pane mwana wechipiri ndopakapinda kunetsana chibva tasvika pakusiyana nababa yemwana munorevera kuti makamboita umwe mwana ane disability zvekare achibva ashaika tinotenda saka uya mwana wechipiri eya mwana wechipiri dambudziko riripo nderekuti hama dzacho dziriko kwamutoko zvekare pamodzi ndopadziri pagrowth point asi kubva pane mwana wekutanga padambudziko repakutanga hapana kana umwe chete anokwanisa kuti asimudzoo ruoko achitambanudza kuchengeta mwana ndofunga mwana uyu tete akakunetsana vakanga vari kumusha kwamutoko baba vacho vakatakura mwana nekondisheni yake yaari vakauya naye kuno vakasvikosirosisi vacho vari kuvari kungoyo ndokwavakasvikosvika vachidhamba vane vacho vavasiya variko zvichireva kuti vainaye ikoko vakakundikana kuti vamurapise akanga asina akati ndakatozotanga kuti ndimurapise ndichitobatsirwawo nevamwe vangu vekuroma kuti mwana atange kuwana mushonga atange kurapika zvaari nhasi
saka rimwe dambudziko riripo nderekuti anenge achida mati anoda anozviitira sapari pachida zvakaita semapambas nechii anoda mapamba nembatya dzake dzekupfeka uyezve pamushonga mushonga wacho haunyatsowanika kuchipatara kunenge kusina saka izvezvi muri kurarama sei chikafu muri kuita sei mataura hamusi kuenda kubasa eh. ende kashoma kuti munhu abvume kusara nemwana kana muri kuzvifambisa sei Ndinotenda nokuti munharaunda ndanga ndichiti nyangwe vamwe vandakakomberedza nano akandideedza kuzoshanda vamwe vanoti ndikasvikawo votarisa condition yemwana votaurawo kuti a ah, ndandafunga kuti undishandire asi mwana wako nezvaari hazvigoni kuti undishandire chiregedza kudzokere kumba anokwanisa kupinda mbondipo kana bhari yesipo kana ingave shuga ndodzokera kumba saka zvinhu zvakatongooma
muri kungozvinzwira nekuzvionera mega muri zimbabwe ngatitei rudo rudo ndo rinodiwa dambudziko ravinga mumwe chete wedu mangwana rinogona kuvinga iwe zvekare vari kuchema kuti dai vawana rubatsiro rwekuti mwana awane chekudya iko zvino vari kuti havana kwavari kushanda vari kuti havana munhu wavangakwanisa kuti vangaisira mwana chido chekushanda vari kuti chiripo asi munhu akaona vane condition yakadai anobva ati ndakachida kupa basa asi handina zvatokwanisa kuita kurarama chaiko vari kuti kudya pane pasina chekudya mwana ari kunzi ane makore manomwe ekubereka kudza 7 years asi achirema uremu hwe 10 kgs zvino asingange zvichitarisirwa zvakuda rudo rwedu tese tinge tichibatsirana kuita muonera pamwe kuti tinge tichimubatsira Sekutaura nekukurukura kwatamboita navo, havana nhare dzavainadzo. Munotibata panhamba dzedu dzeCommunity Radio Harare kune vanenge vachida kubatsira, vanenge vakasununguka kubatsira chero nerubatsiro rwatinarwo kuona kuti amai nemwana vakwanisa kuti vange vachirarama. Sekunzwa kwamaita zvanzi baba vacho vakapatsanurana navo vakasiyana naamai vavo mushure mekunge vaita mwana wechipiri zvekare ane disability varume ndo matambudziko atiri kusangana nawo ekunzi tikwanokwa tichitiza vabereki madzimai edu nekuda kwekuti tinge taona kuti vana vane madisability sekuziva kwese kwatinoita hakuna anoda kuzvarwa aine disability ndimwari vanenge vasarudza kuti zvibude zvakadaro vabereki tiri kuwanikwa tichipatsanurana dzimba dzichiparira nekuda kwekuti tikupomhana kuti zvimwe kumusha kwenyu zvimwe kumusha kwenyu makambosanganwa nematambudziko ekunzi vekuhama dzemurume kana kuti dzingava dzenyu vachitaura kuti pane zvamakaita kuti mwana azosvike pakudai Ndinotenda hangu iri dambudziko ndakasangana naro pane wekutanga nokuti baba mumba chema vaitaura kuti isusu kuenda hakuna urema urema uhwu ndofunga mamunofamba muchipinda muchiita mabasa mune zvamakasangana nazvo kuti mwana azosvike pakuremara ndokutsanangura kwavanoita ndinotenda zvadaro mwana mwari wakatora mweya wavo mwana akaparara hmm. urema hwechipiri wazobatira mwana akumusha kwake wabatira mwana kumusha kwacho tinotenda ndopa vamutakura akadaro neurema hwake ndopa wauya kuzondisira zvekare munoreva here kuti paakaenda kumusha kwavo akanga asina urema tinotenda anga atozvarwa zvakanaka aiwa mwana akaberekwa zvakanaka akatosvikonguye kutaura akasvikonguye kufamba akatofamba ehe asi nhau iye akanyanyonetsa ndeyekuti pakaparara wekutanga munombogozivawo kuti mumamisha muno zvinoitika zvakasiyana siyana tiri kungozvinzwira ndiwo mamiriro akaita dambudziko ratinaro kuno musha wenotoni kwatiri mukati mezuva ranhasi tichada kubvunza ipapo kuti tine macouncelors tine mamps tine vesocial warfare mp wedu wemusha wenotoni vahonorable temba muliswa makamboitawo hero effort kuti musvike kwavari e, muvapire nyaya yenyu kuti vanzwe kuti zviri kufamba sei zvakamira sei nekuti sekuziva kwandinoita vachembwa muliswa vane maprojects akawanda avari kuita ekubatsira vanhu musha wenoto mamboitawo mukana iwoyo ndinotenda ndabva nemwana nokuti mwana anogara akaadhimitwa ndabva nemwana pachipatara panoton hospital vakanditi mboendai kumaofisi amuliswa vanogona kukupai rubatsiro kuti mwana agone ku simuka kubva paari ndakaenda kumaofisi aamulesi kwamufunga mukavhura bhuku remwana hmm. dzirimo foni number dzemusikana weofisi yaamuleswa anaitwa chipo musukutwa ehe tinotienda ndasvika ndakasvikomuona ndikati ndine dambudziko remwana wangu mwana wangu ndabvaniye pachipatara asi machiremba ati ndimbokuonayo muonewo kuti mungandibatsiriwo sei ari kunzi ane chikafu chekuti chaanogona kuti awane akachiwana chikafu icho chinogona kubatsira simba rake kuti agone kuwana simba munyama yake chinogona kumusunungura nokuti chiremba ari kuti akashiva chikafu icho chomucharamba muchigara muchipatara nemwana musikana akandipindura akati mambobvoni kwakansera here ndikati aa ini handinobva nekwakansera asi ndabva nekuchipatara saka chipatara chati ndiuyewo nepano muedze kundibatsira Musikana akapindura akati, Rubatsiro rwamukada kumwana wenyu nderwupi? Nokuti kana takatarisa imimi mumba mokuti muri vangani, ndichibva ndataura, zvikanzi, Tikakupai ten kg yehupfu nekuwanda kwamakaita, munoidya mazuva mangani? Ndikati, Ah, inini zvokuti ndichaidya mazuva mangani, chandiri kuda rubatsiro rwokuti ndigone kubatsirika nomwana wangu kumba. Zvikanzi, Ayi, isusu tinoti tange maenda kwakanzera, kana mabva kwakanzera, kana musina batsirika zvakanaka, mosudzuka kuno zvekare. ndichibva ndangobudawo nemwana wangu handina rubatsiro rwandakawana ndichibva ndabuda ndichiuya kunokumba ndotenda kuministry of social welfare ine zvayakamboitawo ndinotenda hangu ndakakubva svundu radarika iri mm. ndabva kusocial welfare social welfare yakati dambudziko renyu tarinzwa asi pari zvimwe zvitaakutarisa kuti pamakagara pakasununguka here mm. pakuti munogona kuwana project yekuti muite here makagara mm. nemwana muripo panzvimbo ipapo saka ini ndakavapindura kuti pandakagara hapana kunyatsosununguka nokuti mukatarisa panhu pakabhembwa chibako chakatemwa saka zvekuratidza kuti tichaziva kuti uchiri kuraramapo here kana kuti havachada hazvina zvandichaziva nokuti vanhu vakasvikogadzira musha wavo chiregedzai ndimboona kuti ndingazvifambise sei ndobva batsira andikaita kusocial work ndibva ndasvikowana unondiza ndakawana ikoko
0784752757 ndo nhamba dzedu dzewhatsapp dzamunotibata pano pacomment yedu yarari chirongwa ndichocho kabandiko revakanamimara disability constituents where we look at issues that is to do with disabilities issues that affects people and parents of children with disabilities also look at their success stories asi mukati mezuva ranhasi tiri kuona tese dambudziko riri pano machallenges ari kusangana naamai nemwana wavo matambudziko ari kusangana navo nezvose zvavakurukura kune vakasununguka kuti vange vachida kupa rubatsiro vachida kuvabatsira munotibata panhamba dzedu dzecommunity radio harari munogona zvekare kundibata panhamba dzangu iyeni mushamarari wechirongwa chino bandiko revakaremara disability constituency zita rangu ndichitwa nyasha nhau mondibata pa 0713

paita dambudziko tingadai tasvika nguva iri pasi pataita dambudziko rakakura nda kuti hapana runhare paitoo vanga vane chido venharaunda vanga varipo vazovabatsira nerunhare kuti tinge tichikwanisa kuti tinge tichicommunicata navo ngatitei tinge tichibatsirana tiri pamwe chete kupa kune mufaro kunokunda kugamuchira zvese tinozisa maoko amwari chiri kudiwa nechekuti mwana akwanise kuti anga achiwana chikafu chekudya mapampers amai vacho vari kuti vari kudawo empowerment havasi kuda kutorwa secharity kisi vadawo empowerment kuti vange vachipuhwawo kuti vange vachitawo basa remaoko kuti vange vazikwanisa kuriritira mwana wavo sekutaura kwavamboita kumashure kuti vange vachiita matambudziko ekuti vakada kuti vakawana basa mwana vabva ti anoda kumwana wenyu handikakwanisa kuti ndinge ndichikupai basa hazvichaito ndikupei ese matambudziko imbofunga dai wanga uriwe une dambudziko rakadaro uchinwa basa uri kurarama sei ngatibatsirane ipapo mhuri yezimbabwe kuti tinge tichigadzisa dambudziko iri tiri pamwe chete dambudziko iri harisi ravo vega harisi recommunity radio harare idambudziko renyika yose yezimbabwe rinoda kuti tinge tichisa musoro pamwe chete chionana pamwe chete tichinopendera chirongwa mune mashoko here mashomanini amungadi kutaura kune vari kuona chirongwa chinochi ndinotenda hangu mashoko mashomashoma andingada kutaura hangu ndeyekuti ndinongokumbirawo kune vanenge vakasunungukawo kuti vakandibatsira handisi pakungoda rubatsiro kuvanhu asi ndinongodawo rubatsiro rwokuti kuna akasununguka akandibatsiro kana nechekuti ndiite nemaoko angu ndichichengeta mwana wangu nokuti ndinogona kuva narubatsiro nhasi runodarika mangwana nechida rubatsiro zvekare saka rubatsiro rwandotesa ndokuti ndikagona kuzvibatira nemaoko angu zvinhu zvinogona kundibatsira zvikuru ndorubatsiro rwandiri kunyanya uchema zvangu zvakanyanya nokuti rubatsiro rwandidi kushora ndandichiwana mukereke rangu reroman catholic ndinopindira muno norton pano norway holy spirit ndo pandinobatsira ndiri parish inonzi norway holy spirit tinotenda hangu mukereke mandiri vari kutibatsira ndofunga neuche yaanayo yaakatengerwa nababa wepasenda pedu vanonzi father chiduku ndoakamutengera uche paaipisa magumbezi ipapo vamwe vangu mukereke vakaita nama rimwe chete rimwe chete vakandibatsira akadzokorodza zvekare kupisa magubhezi iwayo panguva yemwana wokuti akanga achine simba akanga asati asvika paari nokuti paari apa ari kuenda achidzikira zvishomatinotenda zvishoma nezvishoma zvishoma nezvishoma saka tinotenda hangu ndikawana vanondibatsira uyezve ndikawanawo vanondibatsirawo kumhuri yekwameja iyoyo maererano nemararamire andiri kuita kuti vakatakura mwana vakuya kuzondipa mwana ari pakondisheni yakadai tendo kuye kuseri kwacho havanogonawo kuti vagone kunditsvaga pandiri tigone kubatsirana pamusoro pemwana ndichirarama kudai ndiri kutorarama ndiri mumaoko evamwe vangu vechiji ndo vanotobatsira kuti ndaenda kuchipatara vanditeerawo nechikafu ndaenda kuchipatara vaya vachizoona vana kuti vana vamukasei vari pano pamba saka ndikaonawo vanondibatsira pamusoro pemhuri iyi kuti ndizive kuti vari kufunga sei ndikavafonera pamusoro pemwana kuti mwana akadai baba vacho chiya vanya kubereka vanopindura vachiti kana maonawo zvamawana kunotiona ikoko munongorasa saka zvinhu zvakaoma zvekuti handingagona kurasa mwana kuti mwana aita chirema uyezve handingagona kutakura mwana ndichinovapa nokuti mwana aita chirema mwoyo kubereka wamai ndinoti mwana wangu ndichengete ndiri panzvimbo saka chandirongokumbira chekuti ndikakwanisa kuona rubatsiro rwekuti ndibatsirike nemwana wangu ndichichengeta mwana wangu mwari wanoita zvakanaka ndochikumbiro chandakatarisana nacho nokuti baba vemwana uyo vapenyu vanotofamba havana kwawakaremara mutano kune zvese saka iko zvine izvi kana kuti waziva kuti mwana wangu mupenyu here pane zvinhu zvaari kudii ndofunga ndine kamwana kangu kari apa kari kutenda kuchikoro ainaye kumusha ikoko mwana anga asingaendi kuchikoro asi kuenda kuchikoro kwaari kuita ari kutobatsirwa ari mukati mekereke imomo ndomune matenderwa kutambanudza ruoko kuti mwana wangu aende kuchikoro iko zvino izvi ndikatarisa mwana mishonga yake haina kukwana anofanira kuti amwe mari yacho yekuti ndikutengesere mushonga hapana saka zvimwe zvinoita zvekare kuti nyama yake irambe yakaderera kusvika pairi nhasi saka ndinotenda hangu kuti ndikawana rubatsiro rwokuti ndigone kubata nemaoko angu ndichiitawo icheno chocho chomwana wangu achirarama mune zvakanaka uyezve mukati memhuri vanhu vaedze kundibatsirawo kuti vazive kuti vane mwana wakasiya wadhamba munotoyo mwana uyu ari kutambudzika haana rubatsiro ari kutobatsirwa nemhuri yezimbabwe asiwo vari vapenyu ende vanhu vanotofamba ndikatarisa sekuru vacho vatano mudzinza wamutori nevanhu vakawanda zvikuru asi nekuwanda ko hamuna kana mumwe chete ari kwanisa kusimudza musoro kuti tine mwana ari kunotono watakasiya ane dambudziko mumwe nemumwe akatsikitsira nzeve dzake akaisa pasi saka ndisingazive kuti vari kutarisira kuviga mwana here kana kuti vari kutarisira upenyu hwemwana ava vanhu inini vatondiremera nokuti kana ndakatarisa ndiri kuona kuti vanhu vari kuratidza kufarira rufu rwemwana wandakabata mumaoko nokuti ukaona vanhu vasingagoni kufona vachibvunza kana kungosimudza tsoka zvako vachizoona kuti mwana akamira sei kurwarirwa kwemwana wangu ndinotoonekwa nevamwe vangu toraramana mukati mekereke augustin major ndiro zita rababa vemwana tinotenda tinotenda maita basa nenguva yenyu yakanaka chirongwa chimwe chetezvo bandiko revakaremara disability constituency tosangana zvekare svondo rinoteera zita rangu noitwa nyasha nawo